Күңел гыйбадәтләре дигән вәгазьләребезнен циклларын дәвам итәбез һәм кереш сүздән сон, алдагы вәгазьләрдән сон бүгенге күңел гыйбадәтенен иң беренчесе ихлас турында сөйлисебез килә. Әлбәттә, һәрбер мөселман кеше ихлас дигән сүзне күп ишетә. Нәрсә ул ихлас? анын турында, анын файдасы турында, анын җимешләре турында һәм кеше ничек итеп шушы ихласлылык дәрәҗәсенә ирешә ала, шунын турында, инша Алла, сөйләрбез. Гарәп телендә ихлас сүзе ул халаса, ягъни сафлык мәгънәсен бирә, чистарыну. Бер әйберне пакьлау дип атала. Яки аны, мәсәлән, чүпләр берәр нәрсәгә төшкән булса, мисалы өчен, сөткә, сөт өстенә чүп төшкән булса, син аны сөзәсең. Менә бу чиста сөт ул ихлас була. Шулай ук бал суыртканнан соң Бал бал кортларыннан бал аерганнан сон, син аны анын өстендә чүпләр була. Сөзгеч, менә бу саф бал, чиста бал, ул ихлас бал дип атала. Бу ихлас. Ягъни гарәп телендә ихлас сүзе бөтен башка әйберләрдән чиста булган чисталык мәгънәсен бирә. Ә инде динебездә, динебездә ихлас дигән сүз нәрсә ул? Ул таухид кәлимәсе. Бер Аллаһка гына гыйбадәт кылу. Ягъни ихлас рәвештә ла илаха иллаллаһ дип әйтәбез. Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат юк. Ягъни бер Аллаһка гыйбадәт кылу. Ул ихлас сүзе, ихлас кәлимәсе. Иман кәлимәсе. Шулай ук анын, ягъни монда рияны калдыру. Ягъни син гыйбадәтне башкарасың икән, бер Аллаһ ризалыгы өчен башкарасың. Бер Аллаһ ризалыгы өчен. Рия анда юк. Рия кеше күрсен өчен түгел. Башкалар күрсен өчен түгел, башкалар мактасыннар өчен түгел. Шуңа күрә галимнәр әйтәләр, Ихлас ул гамәлне бөтен гамәл башка төрле гамәлләрдән чистарту. Ягъни кешенең күңелендә фәкать Аллаһ булырга тиеш. Ул нәфсе өчен түгел. Ягъни, нәфсе теләгән өчен түгел, кешеләр мактасын өчен түгел, яки кешеләрнен гаепләвеннән куркып түгел, яки аларнын малларына ирешү максаты белән түгел. Нинди гамәлгә нинди тышкы тәэсир итә ала, бөтенесен дә читләштереп, фәкать бер Аллаһ ризалыгы өчен кыла. Ягъни, намазын Аллаһ ризалыгы өчен кыла. Сәдаканы Аллаһ ризалыгы өчен бирә. Мәчетне Аллаһ ризалыгы өчен сала. Изгелекне Аллаһ ризалыгы өчен эшли. Ягъни, нәфсе өчен түгел. Менә кайвакытта кайбер кешенең күңелендә була. Менә яхшылык эшләү күңелендә бар. Ул аны эшли, әмма ләкин Аллаһ ризалыгы өчен булмаска мөмкин. Хәтта кайбер имансыз кешеләр дә гел яхшылыкны эшлиләр. Изгелекне эшлиләр, ул әйбәт. Ләкин әгәр дә кеше иман китермичә, Аллаһ Тәгаләне танымыйча, Аллаһ ризалыгы өчен Эшләмәсә, ягъни Аллаһка гыйбадәт кылучан булмаса, бу дөньяда ул изгелек кыла икән, Аллаһы Тәгалә аңар бу дөньяда бирәчәк. Ахирәттә аңар булмаячак. Шуңа күрә ә инде мусульман кеше ул гыйбадәтне дә гел, ул изге гамәлләрне бер Аллаһ ризалыгы өчен башкара. Чөнки гыйбадәт мәгънәсе киң мәгънәдә. Ягъни Аллаһы Тәгалә сөйгән, яраткан сүзләр булсын, гамәлләр булсын, бөтенесе дәген ул гыйбадәт дип атала. Шуны кеше фәкать бер Аллаһ ризалыгы өчен башкара икән, ул ихлас рәвештә башкарган була һәм шунын өчен иншалла савапка өмет итә. Ихласка ошаган башка сүзләр бар. Мәсәлән, сыдык дип атала. Ялганлама ул, тугры булу. Ягъни кеше иман китергән кеше ул иң беренче рәвештә, ягъни ялганламыйча иман китергә тиешле. Ул башкаларны ялганламый. Ул үз-үзендә ялганламый. Ул Аллаһка шанып, чын шану белән ышана. Ул һәм бу ышануында ул ялганламый. Ул тугры шунда. Чөнки менә бу диннен нигезе. Ышану булырга тиеш кеше нәрсә әйтсен өчен түгел, башкалар бөтен кеше мусульман, мин дә гел мусульман булам дип түгел, әмма ләкин мин чын күңел белән ышанып, ышанып, алдамыйчы, Алдаланмый кеше. Менә бу сыдык дип атала. Һәм шушыннан ихлас корылган. Ихлас белән шушы сыдык тугрылык ул бергә килә. Ягъни кеше шушы иман кәлимәсен әйткәндә, лә илаһа иллаллаһ Мухаммад Расуллаһ кәлимәсен әйтә икән, ул чын күңелдән. Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат юк, дип әйтә.

Вә ли китабихи вә ли әиммәтил мөслимина вә гаммәтихим, диде. Аллаһка, диде. Иң беренче нәсыйхәт Аллаһка, диде. Аллаһка нәсыйхәт ничек була? Ягъни, менә шушы ихлас белән бергә тоташкан, ягъни эчкерсез рәвештә. Эчкерсез рәвештә нәсыйхәт була. Ягъни, Аллаһка син иман китердең эчкерсез, чын ихласыннан. Һәм син гыйбадәт кыласың шулай ук Аллаһ ризалыгы өчен. Бер кеше күрмәгәндә дә син гыйбадәт кыласың. Үзең генә калганда дагын син биш вакыт намазларыңны укыйсың. Ярар, мине кеше күрми дип калдырмыйсың. Рамазан ае уразасын, фарыз уразаны син тотасын һәм шулай ук башка изге гамәлләрне бер Аллаһ ризалыгы өчен эшлисең. Менә бу эчкерсез гыйбадәт була. Шуңа күрә менә бу өч сүз, алар бер-берсенә бәйле. Нәсыйхәтле булу. Тугры булу, ялганламау, ихласлы булу, алар шушы күңел гыйбадәтенә бәйле. Ягъни күңелгә бәйле. Кешенең күңелендә Аллаһы Тәгаләгә ышануы нинди дәрәҗәдә? Менә шушы өч сүз алар бер-берсенә бәйле. Алар бер-берсенә бәйле һәм аларның тоташ мәгънәләре бар. Ә инде без әгәр дәген ихласның әһәмиятенә килсәк, Әлбәттә, ихлас лы булу ул динебездә әһәмиятле урын алып тора. Чөнки ул диннен асылы. Ихласлылык диннен асылы һәм без әйттек, Лә иләһә илләллаһ, шушы иман кәлимәсе шушыңар корылган. Чөнки ихласның капма-каршысы ул ширк, Аллаһка тиңдәшлек кылу. Ә көферлекнең капма-каршысы ул тәкәбберлек, Аллаһка буйсынмау, Аллаһ Тәгаләгә ышанмау. Ә кем Аллаһка ышана һәм шулай ук Аллаһ белән бергә башка әйберләргә дә генә гыйбадәт кыла икән, ул ширк кылган булып санала. Шуңа күрә ихлас ислам дине корылган шушы Аллаһка итагать итүгә.

Асылы нәрсәдә дип әйтә. Нәрсәгә корылган шушы өммәт ди, ягъни ислам дине нәрсәгә корылган ди. Мугаз радиаллаһу анху әйтә, өчәү ди, өч әйбергә корылган ди. Һәм шулар кешене коткара дип әйтә. Беренчесе ихлас дип әйтә. Ул фитрат, ди. Фитрат Аллаһи ләти фатара ан-наса галәйһи. Ягъни, кешеләрне Аллаһы Тәгалә фитри иман белән бар итте. Ягъни, алар асылда бер Аллаһка гыйбадәт кылырга тиешле. Бер Аллаһка, ягъни аларның шушы күңелләренә ул салынган, ул асыл булып тора. Беренчесе ихлас ди. Икенчесе намаз ди. Шушы диннең асылы намаз дип әйтә. Менә шушы безнең милләтебезне саклый торган, динебезне саклый торган әйбер ул намаз. Өченчесе тага дип әйтә, буйсыну дип әйтә. Һәм бу кешене саклый ди, җәмгыятьтә саклый, ягъни кеше җитәкчегә буйсына. Хаклыкка итагать итә. Итагатьлелек кыла, ул кешеләр белән бердәм була. Менә шушы кешене саклый. Адашудан саклый, төрле той, юллардан тайпылудан саклый. Ягъни мусульман кеше ул башкалар белән бердәм булырга тиешле. Ягъни ниндидер адашу юлларына, адашу төркемнәренә кереп китергә тиеш түгел. Менә шушы өч Өч нәрсәгә корылган, ягъни ихласлылык, намаз һәм итагатьлелек, дип әйтә. Шуңа күрә менә шушы ихлас ул нияткә кайта. Ягъни ул кешенең асылда ниятендә. Ихласлылык ул кешенең күңелендә һәм ниятендә. Һәм кеше бер гамәлне нинди ният белән башкара, Менә шушы ниятне ул һәрвакыт өйрәнергә һәм төзәтергә тиешле. Кайбер галимнәр әйткәннәр, Булсын ие, дип әйтә шундый укытучылар, алар башка фәннәрне өйрәтмәсеннәр, ләкин менә шушы ният фәнен. ихласлы булуны фәнен өйрәтсеннәр и ди. Чөнки кешеләргә менә шушы ниятләрен дөрес булмау сәбәпле аларнын хаталары китә ди. Ниятләрне һәрвакытны дөресләп торып, кешеләрне өйрәтеп торсан ди, ул бик файдалы гамәл булыр и дип әйтә. Кеше дөрес ният белән һәрбер гамәлен башкарырга тиешле. Шуңа күрә ихласлы булу ул гамәлнен рухы булып тора, җаны булып тора. Ягъни, әгәр дә ген син бер гамәл башкарасын һәм анда ихласлылык булмаса, ул Аллаһ ризалыгы өчен булмаса, анын, ул гамәлнен җаны булмый. Чөнки Аллаһы Тәгалә әйтә, Вәкадимнә илә мә гамилу мин гамәлин фәҗәгәлнәһү һәбәән мәнсура. Без, дип әйтә, иман китермәгән, Кешеләрнен гамәлләрне алар ихлас белән эшләмәделәр. Ниндидер бер дөньяви максат белән эшләделәр, алар гам аларнын гамәлләренә килдек һәм аларнын гамәлләрен тузан бөртеге иттек, дип әйтә. Ягъни, иман китермичә эшләгән кеше бу дөньяда ала үзенен изгелеге өчен, ләкин ахирәттә анын изгелеге калмый. Һәм Аллаһы Тәгалә Коръәндә әйтә. Лияблюәкум әйюкум әхсәну гамәлә. Сезне сынар өчен, ягъни бу дөньяны бар итте, сезне сынар өчен, кайсыгыз яхшырак гамәлле икәнен, ди. Кайсырак яхшырак гамәлле? Яхшырак гамәл ике була. Ике нәрсәгә корылган була. Беренчесе ихлас, икенчесе дин кушканча эшләү. Ягъни пигамбәребез өйрәткәнчә эшләү менә шушы яхшы була, яхшы гамәл була. Хәтта бер галим әйтә, Әгәр дә кеше дип әйтә гамәл кыла икән, ди, ихлассыз, дин кушканча түгел, ләкин ул эшли дә эшли, эшли дә эшли, үзечә эшли. Ул мусафир кеше капчыкларын балчык тутырып барган шикелле, дип әйтә. Ягъни Мосафир кешегә бит инде ком кирәк түгел, балчык кирәк түгел, аңа ризык кирәк! Ә ул, балчык күтәреп, ком күтәреп барган шикелле мосафир, ди. Ягъни Кыямәт көнендә син күп гамәлләр белән капчыкларың күп булыр, барырсын, әмма ләкин алар берсе дә генә файда китермәс. Шуңа күрә Кыямәт көнендә безнең гамәлләребез файда китерсен өчен, кеше гамәленә игътибар итергә тиешле. Ничек ул анык кала? Шуңа күрә борынгы галимнәр әйткәннәр, Кыямәт көнендә нинди генә гамәл булмасын, хәтта кечкенә булса дагын, анда шушы гамәлләр өчен ике сорау булачак, дип әйтәләр. Лима вә кәйф? Ни өчен һәм ничек? Ни өчен син бу гамәленне башкардың? Һәм ничек башкардың? Менә шушы ике сорау. Ни өчен, ягъни, нинди ният белән, нәрсә өчен эшләдең син бу гамәлне? Аллаһ ризалыгы өченме? Яки башка кеше күрсен өченме? Кешеләр мактасын өченме? Нәрсә өчен эшләдең? Шушы сорауны хәзер бир, Кыямәт көнендә чөнки соралачакбыз. Һәм ничек эшләдең? Дин кушканчамы? Аллаһы Тәгалә пәйгамбәребезгә өйрәткәнчәме? Пәйгамбәребез безгә ничек өйрәтеп калдырганчамы? Галимнәр пәйгамбәребезнең сүзләренә таянып, китапларда аңлатып биргәнчәме? Яки үзенчәме? Әй, ярамаган тагы! дип, үзенчә эшлисеңме? Шуңа күрә менә шушы ике сорауны онытмаска кирәк. Ни өчен һәм ничек?

Шайтан әйтте, Синен гыйззәтем белән ант итәм, ди. Мин аларны барсындагын адаштырачакмын, иллә мәгәр ихласлы бәндәләренне адаштыра алмамын, дип әйтә. Ихласлы бәндәләренне адаштыра алмамын, ди. Ягъни, әгәр дә кеше ихлас булса, тугры булса, шайтан аны адаштыра алмый. Әлбәттә, моның турында иншалла киңрәк сөйләрбез. Ягъни, ихласлыкның файдасы. Әгәр дә кеше ихлас булса, Аллаһ Тәгалә аны саклый. Коръән Кәримдә булган аятлар шушы. Һәм башкалары дагын бар. Ә инде пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллямның хадисләрендә бик күп хадислар бар.

Ә без әйттек, ихлас ул шушы нияткә бәйле. Шулай ук пәйгамбәребез саллаллаһу галәйһи ва саллям әйтә. Аллаһ Тәгалә әйтте ди, ягъни кутси хадис Аллаһ Тәгалә әйтте ди. Мин бай дип әйтә. Тиңдәшләрдән мин бай ди. Кемдәген кем башкалар өчен гамәл кылса, ди, ягъни Аллаһка тиешле булган гамәлне, Аллаһ ризалыгы өчен генә тиешле булган гамәлне башкалар өчен кылса, мин аларны калдырам, ди. Икенче бер риваятта килә, Аллаһ Тәгалә әйтә, барыгыз, алардан алыгыз үзегезнең гамәлләрегезне дип әйтә. Ягъни гамәлләрегез өчен савапны алардан алыгыз. Сез бит алар өчен эшләдегез, Аллаһ ризалыгы өчен түгел. Башкалар өчен эшләдегез. Барыгыз, алар сезгә әҗер савап бирсеннәр ди. Ягъни әгәр дә кеше Аллаһ ризалыгы өчен ягъни дин гамәлләрен, гыйбадәтләрен Аллаһ ризалыгы өчен генә эшләнергә тиешле булган гамәлне башкалар өчен эшләсә, Аллаһ Тәгалә аны кабул итми. Икенче бер хадистә пәйгамбәрбез саллаллаһу галәйһи ва саллям әйтә. Аллаһ Тәгалә сезнең сүрәтләрегезгә, сезнең малларыгызга карамый, ләкин сезнең күңелләрегезгә һәм гамәлләрегезгә карый ди. Ягъни кышкы кыяф, кыш, тышкы кыяфәт, мал, без аңар игътибар итәбез. Әмма ләкин Аллаһ Тәгалә игътибар итә күңелгә һәм гамәлгә. Шуңа пәйгамбәребез саллаллаһу галәйһи ва сәлләм иртә һәм кич әйтә иде, дога кыла иде. Пәйгамбәребез әйтә, "Асбахна галя фитратил ислам". Без

Ва галә милләти әбиһ ва галә милләти Ибраһима ханифән муслимән ва мә кәнә минәл мөшрикин. Һәм Ибраһим галәйһиссәламнең милләтендә, ул туры юлда булды, мөселман булды һәм мөшрикләрдән булмады, дип әйтә. Ягъни пәйгамбәребез шушы зекерне иртә белән әйтә иде һәм кичен әйтә иде, ягъни иртәнге намаздан соң кояш чыкканчага хәтле иртәнге зекер әйтелә. Икенде намазыннан соң кояш баеганчага хәтле кичке зикерләр әйтелә. Шушы зикерләрнең берсе уже иман кәлимәсен әйтү. Ягъни ихлас кәлимәсе белән ихласта булдык дип икърар кылу. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям шуларны куллана иде.